Dalwaqt se nraqqs Nini, però l-għalliema ta' din is-sena avżatna biex ma nieħdux kejkijiet u affarijiet oħra li fihom ħafna xaħam. Ma nistax nifhem għalfejn, għax l-ikel li fih ix-xaħam vera fih togħma tajba. Mela għalfejn ma jħalluniex lilna li għadna żgħar? Eħe, importanti tajjeb hemm f'ċertu età, f'età inqas minn ħames snin, importanti li x-xaħam ma jkunx evitat kompletament. u li ċertu tip ta' xaħam komplut tajjeb ikun parti mid-dieta tagħhom. U raġuni valida, raġuni sempliċi għaliha, hija li ċertu vitamini u minerali fil-ġisem tagħna jiġu assorbiti fil-preżenza ta' dan ix-xaħam. Biss tajjeb il-kwalità tax-xaħam, tajjeb li wieħed għandu jieħu tajjeb matul ġurnata, fit-tfal għandha wkoll tiġi mrażżna tajjeb u l-kwalità tagħha tiġi wkoll iddereġita f'mod ta' bħalma ngħidu aħna l-adulti tajjeb, jiġifieri ċertu xaħam mill-annimal, ċertu xaħmiet oħra li qegħdin f'affarijiet proċessati kemm jista' jkun nipprovaw nevitawhom. U r-raġuni għal dik hija li x-xaħam għandu palat, tajjeb għandu ċertu togħma, u ovvjament it-tifel tajjeb jibda iktar ma jikber iktar jidhra dik it-togħma. Tajjeb jiġifieri importanti li kemm jista' jkun illi x-xaħam jiġi integrat eħe fil-dieta tat-tifel imma ovvjament l-ammont jiġi mrażżan kemm jista' jkun b'mod ġenerali. Ix-xaħam huwa sors ieħor ta' enerġija li l-ġisem jista' juża. Il-ġisem joħloq hu stess ix-xaħam fil-ġisem billi jibdel il-kaloriji żejda li ma jintużawx f'xaħam. Imma x-xaħam huwa assoċjat biss maż-żieda fil-piż jew għandu xi funzjoni oħra? Eħ, il-funzjoni tax-xaħam fid-dieta tagħna, tajjeb, hija importanti. Fil-fatt, ma ngħidu lil ħadd, tajjeb, u anki fil-mudelli, ta' konsum ta' ikel qatt ma ngħidu x-xaħam għandu jiġi 0%, m'għandniex nieħdu. Iktar li nenfasizzaw maż-żmien huwa l-kwalità ta' xaħam li kemm jista' jkun nużaw xaħam li huwa monoansaturat tajjeb, xaħam li huwa iktar assoċjat ma' saħħa aħjar tajjeb milli xaħam ieħor minn ta' annimal. Wieħed li jrid iqis huwa li kemm jista' jkun jagħżel xaħam li mhux ipproċessat tajjeb, xaħam li nsibu f'ħafna prodotti f'ammonti kbar. Għax ovvjament ix-xaħam għandna wkoll bżonnu ta' fid-dieta tagħna biex kemm jista' jkun nassorbu ċertu vitamini. L-agħar tipi ta' xaħmijiet huma dawk saturati li nsibuhom fis-sorsi ġejjin mill-annimali, bħal-laħam aħmar, tjur u prodotti tal-ħalib li jkunu mimlija xaħam. Barra minn hekk ma nistgħux ma nsemmux il-butir u l-marġerina. Illum wieħed isib alternattivi fis-suq, fosthom prodotti b'persentaġġ baxx ta' xaħam. Imma l-prodotti b'persentaġġ baxx ta' xaħam jgħoddu għal kulħadd? Le, I mean, il-xaħam tajjeb b'mod ġenerali kemm jista' jkun biex innaqqsu minn dan ix-xaħam fid-dieta tagħna, għandna nużaw prodotti li għandhom inqas xaħam ġo fihom, tajjeb, u iktar minn hekk għandna bżonn nużaw naraw kwalità ta' xaħam li hemm ġo fihom, mhux għax hemm ftit. Hemm ċertu istanti tajjeb fejn persuna jkun ma jiflaħx tajjeb jew ma jkunx qed jiekol biżżejjed fejn ix-xaħam huwa importanti li jkun ħol tajjeb hu li jkun qiegħed hemmhekk u ma jkunx light. Tajjeb ħafna drabi meta għandna prodotti bit-tikketta fuqhom low fat jew light, ħafna drabi dawn ma jkollhomx xi ħam xejn tajjeb ġo fihom. Bħal pereżempju prodotti tal-ħalib li pereżempju jkun xkumat fejn dan ix-xaħam tagħhom huwa kompletament imneħħi. F'ċertu istanti tajjeb dan ix-xaħam huwa bżonnjuż tajjeb għal dawk in-nies li mhux qed jieklu biżżejjed, tajjeb speċjalment l-anzjani, tajjeb ċertu tfal tajjeb li ma jkunux qed jieklu biżżejjed u importanti li jkun integrat. Jiġifieri importanti li ma nagħmlux xi ħaġa ġenerali li ngħidu mela kulħadd għandu bżonn jieħu prodott light jew low fat. Imma b'mod ġenerali tajjeb għall-popolazzjoni kemm jista' jkun biex inrażżnu dan ix-xaħam u mbagħad hemmhekk huwa importanti li nieħdu minn dawn il-prodotti. Bħalma nisimgħu dejjem l-importanti hu li nikkunsmaw dieta bilanċjata u allura b'xi mod irridu ninkludu anke x-xaħmijiet fid-dieta tagħna. Se naraw issa xi modi kif nistgħu anke ninkludu x-xaħam fid-dieta tagħna mingħajr ma nitfgħu stress fuq saħħitna. Eħe, importanti kif għadt qabel huwa li naraw il-kwalità ta' xaħam. Aħna li aħna Mediterranji, l-ewwel ħaġa li tiġini ġo moħħi huwa xaħam bħal mhol olive oil, ta' epp li jiġi integrat parti ta' epp mid-dieta tagħna ta' kuljum. Ġifieri importanti ta' epp meta aħna nitkellmu fuq ix-xaħam, l-iktar l-importanti li nevitaw huwa Xaħam ta' għeb li jkun ġej mill-annimal ta' għeb u jkun integrat ġo prodotti tal-ikel li aħna naħsbu li dawn m'għandhomx xaħmiet ta' għeb. Ovvjament l-effett tax-xaħam fuq il-ġisem tagħna u fuq il-kundizzjonijiet tagħna mediċi ħafna drabi jiġi meta wieħed jieħu ħafna minn dawn ix-xaħmiet. Jiġifieri jekk ikun hemm ammonti żgħar minn ta' għeb xaħam saturat jew xi ħam ħażin, dan m'għandux ikun ta' problema għal tul ta' żmien. Biss wieħed importanti illi jkun iktar konxju tajjeb ta' x'tip ta' xaħam illi wieħed irid jintegra fid-dieta tiegħu. Tikka aktar fuq saħħtek. L-allerġiji relatati mal-ikel u li jolqtu lit-tfal qed kull ma jmur dejjem jiżdiedu. Però tajjeb li nifhmu li dawn l-allerġiji mhumiex neċessarjament xi ħaġa ereditarja. Importanti li l-ġenituri ta' dawn it-tfal ikunu nfurmati sew dwar ir-riskji li jġorru magħhom dawn l-allerġiji. L-għalliema u l-amministrazzjoni tal-iskola għandhom ikunu nfurmati. Tajjeb li l-ġenituri joqogħdu attenti xi prodotti tal-ikel idaħħlu fid-dar tagħhom, ħalli b'hekk jevitaw problemi għat-tfal tagħhom. Hu suġġerit li meta wieħed jidentifika allerġija fit-tfal, Il-ġenituri u ulied oħra wkoll jagħmlu testijiet simili. Tikka aktar fuq saħħtek għada.